A dim ond un lle sydd gyda ni i ddechrau, a hynny gyda gêm a pherfformiad anhygoel Cymru neithiwr yn erbyn Twrci. Cymru wrth gwrs yn ennill dwy gôl i ddim yn y diwedd, ond uh, boes bach, eithon ni trwy pob emosiwn posib yn ystod y gêm. Steff, da fi eto, fi eto ti gynta. Na gêm, na gyfe? Wel, ie, yeah, oedd yn boenus i watch yn ar adegau, yn gyfe. Ond, uh, na fe, triffwynt sy'n bwysig, yn gyfe. Ie, yeah, bendant, yn y diwedd, beth bynnag, ie. Yeah. Owen, uh, ti'n cofio'r gol, uh, gol diwetha na mewn mewn, neu o ti'n cael uh, gormod o beint lawr y sal erbyn ni? Na, ti'n be, ges i lot gormod erbyn y hanner amser, ond fel ti'n gweud, o'n i'n mynd trwy bron pob emosiwn, o'n i'n fel, a, oh, mae eisiau lagar arall na fi, fi ffili, fi ffili wrtio nes o bor. Ond oedd e'n, um, na, oedd e'n, a gêm anhygol, fel ti'n gweud, gymaint o pethau'n mynd mlaen yn y gêm o ran, ti'n gweithio Cymru sawl chance da, penalty, a getho nhw chance, doi chance, ti'n especially Yilmaz o'r, beth oedd e, 4-5 llath mas, oh my god, o fi fel, gallu bod wedi cymryd tad, step over, a bwns o'n am mewn. Oedd neb yn mynd yn agos i fe, oedd e'n, anyway, bonkers, ond ie, yeah, codi ti lan bore yma, pen tost, oedd e werth e. Ie, yeah, na beth yw e. O'n i'n siarad meddwl, sa'n nhw'n ble i ddechrau dehongli'r gêm i fod yn onest, ond jyst siarad yn gwmynt yn digwydd, oedd siarad gwmynt o chances a jyst pethau'n digwydd, oedd e'n oedd e'n crazy i watcha. Da, fos afi'n ôl at ti dde i um, cyn y gêm, a pan dath y tîm mas, efe, achos oedd y gêm, oedd y gêm di sad yn bach yn rwystredig, ond i ddim wedi chwarae potensial, ni ddim wedi gallu cael y gorau mas o Ramsey a Bale a beth bynnag. Beth, beth oedd dy feddwl di pan welys i'r tîm, dim newidiadau'r tîm, Um, a oedd ti'n meddwl bod y e fath o risg dim newid e gyda tymheredd yn dwy'n fyd a popeth fel ni? Wel, oedd bach o bryder, o'n i fel, ond wedyn, o'n i'n teimlo fel, wel te, cadw'r trust yn y boes na chwarae di sadwn, a cymod, go for it. Os ar i bethau gweithio erbyn hanner amser, mae Oli Altig lle, dim ond yna boes ar i'n hanner amser lle, trial wrth gwahanol, ond o, oh, wael teg. 1 to 11, dechreuodd y gêm dwe, ffantastig. Dwi'n meddwl dath Joe Allen off ar ôl hanner amser, ond y shift trial yn iawn yn y hanner cynta. Uh, Dwi'n meddwl, clas. A Ramsey, wel pob un, pob un. Rai camol, pob un nath dechrau'r gêm. Um, yeah, waw. Ie, yeah, na mi hwnna. Ges i, uh, ges i neges ar ôl y gêm i weid rhywbeth am y podcast. Mi'n credu, un o'r gêmau yna lle oedd pob chwaraewr yn cael deg mas o deg. Roedd ddim yn digwydd yn aml, neu dyn ddim yn cael perfformiad yn aml, le mae just deg mas o ddeg i bawb, ond nhw'n just yn, yn wych o'r dechrau'r diwedd. A Steph, mae rhaid i wedi, hyd yn oed ar ôl deg munud, o'n i'n teimlo oedd y gêm yn gwbl wahanol i'r gêm Dydd Sadwrn, oedd, oedd Ramsey a Bale, o'n nhw, on nhw yn y gêm yn syth. Oedd, oedd momentum gyda ni, o'n i'n, on i'n adeiladu, o'n i'n edrych yn dan Sheris. Oedd e jyst yn gêm gwbl wahanol yn syth o, o Dydd Sadwrn. Oedd e jyst cymryd lot fwy o egni. Um, tod, oedden ni'n wario fel yr high press na reit o'r top. Oedd a ti'n yn gweld o chwaraewyr Cymru jyst a lot fwy o egni a um, y gair yn y Saesneg felly yw desire fe, o'n nhw jyst yn moyn cau y tw- twrc i lawr trwy amser a wneud e'n galed iddyn nhw. Um, a ie, yeah, to, allai ddim wedi bod yn to, pimp gol i ddim neu rhywbeth, to, tasau Cymru wedi cymryd chances nhw. O'n, on i fan hyn yn fynd ymddeheiro i'n gymdogion ni os nhw'n clywed rhywun yn, yn, yn gweiddi a, a gweud ambell i air drwg. Wel, um, Ie, yeah, so ni'n gweld Ramsey a, a, a Bale a, yn, uh, yn, uh, yn, yn miso'i chances nhw, ni fel, oh, na. Ie, yeah, dim o, tra gen i o na ti'n gweud ar y pryd. na, na, wrth i'r byd o ailadrodd fan hyn, rhaid o'n bod na blant yn uh, gwrando. Ie, yeah, na beth yw e. A ie, fel o'n i'n gweud, yn yn yr hanner, wel, fi'n credu yn yr hanner awr cynta, so dou siawns arbennig i i Ramsey. Gath Kieffer Moore siawns gwych hefyd gyda'r pendiad 'na yn yr yy a- a- ar y p- ar y postyn pella. Pan fethodd Ramsey yr yr ail gyfle 'na, beth beth o'dd pawb fel yy yy yn y dafarn, Owls? Um, oedd, oedd e bach ar fel, dyw hwn ddim yn ei digwydd hyn o, ond i bron yn aros nes bod Twrci'n dod a sgwr o gol, achos na fel oedd y gêm yn mynd, oedd siawns ar ôl siawns, a dim just siawns, ti'n mo, o'r ein yn siawns gwych. Yr ail un nath e, yr un cyntaf oedd e'n dda, ond oedd bach ongl, bach deit o fe, ynddo fe. Ond oedd yr ail un, oedd e, e trwyddo, ond os wyt ti'n gwylio fe nôl, sithodd e fe, oedd y pel yn mynd lan, oedd wedi edrych ar y laino cyn i'r pel mynd hi bo'r gol, ti'n meddwl? Ie. Yeah. So ti'n gwybod am ffaith, oedd hwnna'n ei pen e'n meddwl, os oedd e jyst i fel, fi'n credu, ti'n meddwl, bach o'r concentration level na i actually syth i'n dda, yn lle meddwl, o, i fi offside. Ond anyway, oedd y trydydd gol yn clean off fyd, yr un galetach mas o tri wedi ni. Ie, yeah, na fe ddol. Oedd y Chess am y gol yn wych. Ond dyn ôl i'r ail siawns gath Ramsey. Mae pawb yn siarad am di bel a'r penalty a dod i fe dros y bar na beth bynnag. Wel, dododd Ramsey i ergyd e. Mi ddeall hwnna math dros stadiwm, dim just dros y bar. Oedd hwnna'n, os ti'n mynd i sgaio fe, neud y job yn yn iawn, ond... Um... Wel, ti'n ti gweud am un bel fyna ar penalty fe? A oedd uh, Gary Lineker wedi tweetio bore yma. fideo bach, just pale yn lando yn ei gardd e. yeah. Yn gweud, uh, at least it's on the green, neu rhywbeth fel hyn. Ie, yeah, na fe, fi'n gwneud sawl joc yn mynd o'n ti, am beth i uh, penalty um, uh, bel eithr, ie. Yeah. Ond wedyn, yeah. bod i'r gol da, daf, just cyn hanner amser, maen nhw wastad yn gweud yr amser gorau i sgoro yw, yw just cyn hanner amser, a un gol wych. A beth oedd yn beth oedd yn od amdano fe fyd oedd, oedd ail siawns Ramsey yn y gêm, oedd, oedd e gwmwys rhywun peth, rhywun fath o bel, y bel yn cael y bel ar, ar yr ochr dde, torri ti fewn. Oedd e fel sef bod am ddiffyn Twrci ddim wedi dysgu o, o, o'r siawns oedd wedi digwydd beth deg munud cyn ni. Ie, yeah, wel, o'n tri cyfle nath ga, gath Ramsey yn hanner cynta. E, bel, nath paso'r bel mewn i fe. Yeah. Mae'r camol o ddoi yn nhw'n creu'r siawns i ddechrau. O, na gol, waw. T'mod, y touch 'na ar ei fest sy'n cael y bel lawr, a wedyn roedd e'n gwybod yn iawn beth oedd e'n moyn wneud, rhoi e yn y cornel, bŵm, gol. Ie. Arbennig. Mae'n beth yw e. Ond o'n i'n gwybod, ni'n gwybod ni Cymru, dyn ni'n mynd gwneud pethau'n rwydd o gwbl, felly mewn â ni i'r ail hanner wedyn. um, Yilmaz yn cael y, y siawns enfawr na o'r cic cornel. Sa'n gwybod beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, Steff, gyda Cymru'n amddiffyn ciciau cornel. Mae jyst bob tro mae'r bel yn mynd mewn. Mae, mae fel bod yr amddiffyn yn cael ei pen iddo fe, er bod e'n mynd am y gol. Dwi'n beth, o'n i'n ofon watchan uh, ciciau cornel Twrci neithwrdd, fel tas e pob un o'n nhw'n mynd i'r lle o'n nhw fod. Um, yn gefa Chalan Oglu yn gyrnu oedd yn, yn Cymru nhw, yn gyrnu wedi sydd wedi bod e'n fel seren Twrci a Joe, oedd e just... Ton, a hefyd, dim, dim just, ton, fwy na just cicau cornel. Fi'n fi gweld Cymru yn lico aros off yr, um, y wing-back sy'n, maen nhw'n bomo lan y ca. Um, twr, oedd uh, game of Swister, oedd Cymru'n gadael cymaint o lei yn babu gyda Twrci uh, gyda Swister lawr yr ochr dde a hmm. cael ei groesiad e mewn. A'r un peth um, da Twrci nithwr, os yn gadael y croesiadau iddo mewn a, a so yn gwybod, mae eisiau, mae eisiau edrych ar hwnna fi'n credu. Ie, yeah, na beth yw e. So er, er i, i Ilmaz cael un o'r uh, chances gorau yn yr ail hanner, y siawns gorau, wrth gwrs, cwmpodd i, i, i Bale gyda'r cic o'r smotyn. Beth, beth, beth yw iddo ddyna'r eos? Techneg yn rong neu beth?

o, ar un peth o'n i'n gweud neithwr o ran Page, oedd Bale yn knackered ar hmm. ôl bod i 70 munud. Oedd e ddim yn traco nôl, oedd e ddim yn mynd, mynd mlaen really, gyda lot o speed, ond mae'r techneg na, fel y pel i Ramsey'r gol yna, da fe i falle just roi Dan James trwyddo neu rhywbeth fel la, ti'n mo? Hmm. So fi'n deall pam oedd e wedi cadw ferno, Ond ie, yeah, oedd oedd y penalty yn absolute shambles a wedyn nath e fel lan bron ar y, ar y assist i Conor Robbs do fe. So. Ie, yeah, na fe dweud. A nath e bron sgwr i eiliadau ar ôl i beth bynnag gyda'r gol geidwad yn cael y bel nôl, oedd hwnna'n... Do, oh my god, modfedd oedd e. Oedd e, oedd e, modfedd i bant, oedd na fe ddodd e. Os fi'n credu, oedd um, sylwebeth diddorol gyda S4C, nath rhyw bum munud y wedyn, gath, gath Ramsey'r bel ar y dde a dorrodd y fe nôl i bel a dath e, dath e drwy'r chwith bel. A'n lle bwrw, nath e trial fyn hibo, fi'n credu Soyonchu oedd e. Do. A fi'n credu wnaethon nhw weid, o, ody'r odi miss o'r penalty e, yn ei benne. Ond fi'n credu, mae Bale wastad yn, yn hyderus, beth bynnag. Fi'n credu mwy, fi'n credu jyst achos bod wedi blino a y, y, mor dwy mae beth bynnag pethau. Fi'n credu jyst weithiau, dyw'r dyw meddwl ddim yn, ddim yn ddim yn gweithio, a ti ddim yn, fel, yn, yn meddwl yn glir, beth bynnag. Fi'n credu dim colli'r hyder nath e, just, oedd e just penderfyniadau fe bach yn, bach yn, bach yn scrambled fi'n credu, ond, um, yeah. ond ie, yeah, wedyn, mlaen wrth gwrs i, um, wel, edrych, geithon ni gyfle, geithon ni gyfnod wedyn anodd ar ôl y, y cic o'r smotyn, amlwg oedd hi dim ond un gol i ddim, ond mae rai gweud, wnaethon ni amddiffyn yn arwrol am, am yr 20 munud, am yr 20 munud yna, gyda'r gyda pimp ôl yna'n wych, Daf. Do, wel teg, nath nhw roi um, uh, cyrff ar y, ar y llinell, ti'n meddwl, stopo gols a uh, twa, un o'r taclo'n sgorau o LSU yn y gêm, oedd uh, Ramsey yn traco'n ôl a, mm. a taclo'r boi yn y box, twa. Mae ma ti gael timing hwnna'n spot on, neu, twa, os ti'n gael hwnna'n wrong, mae hwnna'n penalty straight away. Uh, twa, lle mae'n... Os yn Twrci sgor o penalty, momentum gyda nhw, gallai fod yn duwan yeah. wrth ar ddiwedd y gem, ond uh, ie, war teg, boes yn uh, amddiffyn yn dda. Um, Greg, ath Conor Roberts gem uh, dda ni, throw fyd, nath, oedd yn dawel iawn di sadwn, ond um, work rate ydw e, yn mylan y llinell fyd yn arbennig. Mm. Wel, deg. Na, mae'n dweud, credu, nath Robert Page fe rhywbeth ar ôl y gêm, ta fe yw'r chwaraewr mwyaf ffit mae fe byth wedi, byth wedi dod drosto neu rhywbeth yn, yn y gêm sy'n um, sy ddiddorol. A wedyn, felly mla, mewn â ni i'r munudau ole, a cic, cic, cic gornel fel ar yr ochr chwyth i ddechrau gyda, gyda Bale yn mynd mewn i'r bocs, cael ergyd i hunan, a wedyn cic gornel arall wedyn yn syth bel eto mewn mewn y bocs. Twrci unwaith eto ddim yn dysgu o'i, o'i camgymeriadau nhw a yr ail gol o'r diwedd yn dod, Steph. Ie, yeah, tod, wneud yr un peth dwywaith fel yna. Um, tod, mae pobl sy'n dysgol, o, cadw'r bel yn y, yn y cornel am, am cwpl o eiliadau styr y cloc lawr, a, a bel ys yn bod yn tricky, ys yn trial uh, mynd lawr uh, y dead ball line na fe, twyd, a just, ie, yeah, oedd yn, ie, uh, yeah, cheeky iawn yn cedi ni, na'r ffordd i ddysgrifio fe, a fe sy'n, well, ffili credu bod wedi trial yr ail dro, a bod wedi gweithio, twyd. Rai bod e, O'n i'n gweud yn y um, garfan, yn y changing rooms ar ôl i Steph fe o ran Twrci. Mae rai bod y coach di mynd off i ben. Mae rai bod wedi mynd off i ben. I wneud hwnna ar y chwith, a wneud yr exactly un peth o dde, dwy eiliad ar ôl ni, a dod off. Yeah. Rai fi wedi mynd yn well mewn na. Oedd yn atgoffa fi, to, fel y uh, uh, Kate Gornell na um, Trent Alexander Arnold, yeah. to, drwbeth tebyg i na, to, just mm. rhywbeth ma'n siŵr fod wedi gweithio arno ar, ar y uh, maes ymarfer, a just meddwl fel, ie, yeah, just, just triwch hwn. Um, Sa'n cael bydd, bydd yr eidl yn gwneud y gwaith cartref nhw, bydd nhw ddim yn gadael hwnna i ddigwydd. No. Fi'n eitha siŵr bydd rhywun o'r eilad os yw'n cliro bel mas cyn bod yn cyrraedd y bocs, fi'n credu. Ond um, beth o'n i ffili credu oedd bod uh, Conor Roberts yn, yn, yn munud 90 lan yn y bocs yn wylo am gol. Fi'n credu oedd, oedd e'n ddiddorol pan eithon nhw i'r studio oedd um, gyda BBC, oedd Ashley Williams gyda nhw a Neil Taylor. Mm. A wedodd Ashley Williams bod e'n byth wedi gadael Neil Taylor i mynd lan yn munud 90 tra o'n i, i dim ond un gol lan i, i, i, i just i chwilio am, am, am yr ail gol na. Ond um, na, oedd y scenes ar y diwedd yn wych oes o'n i'n meddwl. Oedd, ti'n lli gweld yr ysbryd a pa mor glos mae'r ma, ma, ma tîm yma uh, ar ôl y gêm. O'n i'n meddwl bod cyfweliadau rai o'r chwaraewyr yn wych fyd ar, ar BBC a S4C. O'n nhw, o'n nhw wir yn, yn gwybod oedd y gêm na'n enfawr a oedd cael y buddigoliaeth yn... yn wel, oedd yn sicrhau nhw fynd trwyddo i'r rown nesaf bron o bod, nag oedd e? Ie, yeah, oedd e'n anferth. Fel ti wedi gweud fyna nawr o ran Esperec, nes i retweetio cwpl o bethau. Pidwch edrych os mae geiriau'n weddus na fe. Ond um, uh, oedd literally Conor Roberts anhygoel o fwy. Um, oedd Ben Davies yn siarad i Esperec mor dda yn ei Gymraeg. Uh, mae Aaron Ramsey'n siarad Cymraeg a dysgu Cymraeg. Mae nhw'n gwybod beth mae'n meddwl i chwarae Cymru nawr. A mae, mae wedi bod flaen y spel o ers sy'n ni wedi really gweud lot amdano fe, fel Gary Speed, newidodd yr ethic na gyda, gyda popeth o ran Cymru a beth, beth mae'n meddwl i fod yn Cymro yn chwarae Cymru. A mae lot o sôn fi'n abod cwpl o fans mas yna. A dim ond bod i 400 sy'n mas yna. A mae'r grŵp o fans mor at ei gilydd, maen nhw gyd, maen ma, ma nhw'n gweud mae ma WhatsApp grŵp wedi cael ei creu a stwff, o'r ffans sy'n mas yna yn bacw just am y trip. So yeah. maen nhw gyd yn gwybod ryfflu le maen nhw'n mynd i bod. Ti'n gweld nhw'n y crysau ta beth, ond mae bacw'n anferth o, um, o sut dyn nhw e. Ond, uh, ori, mae'r mae fe'n amazing i gweld. Mae'r ma, buzz hyn bron lan at y 2016. A ti'n meddwl, fel ni'n gweud, ni bron trwyddo nawr. Ni, ni technically trwyddo, so sa'n siŵr pwy'n ni'n mynd i ware mewn mlaen, ond ti'n meddwl, dyma sy'r grŵp, na beth mae pawb moyn. A, a, buzzing, absolutely buzzing. Fi, fi just dredo nawr, mae eisiau, mae o le un gem arall i yfed gormod o beins, ys e? So, bydd dysil gynta, a wedyn bydd rhywbeth arall ar ôl ni. Ie, yeah, na fe ddewe. A ni'n gweld, oedd e'n e, wych hefyd, Daf, o ran, oedd pawb yn siarad cyn i o ran y tymheredd, chwarae'n Baku a oedd oedd e'n agos i gefnogwyr Twrci 'fyd, oedd oedd y rhife, oedd oedd yym y cefnogwyr yn cael eu outnumero yn, wel, yn eu miloedd yn yn y dorf, a wedyn fi'n siŵr munud 80 neu munud 85 neu beth bynnag, beth 'y ni 'di clywed yn y cefndir, hen wlad fy nhad e yn cael ei chanu gyda gyda beth, cwpl o gannoedd neu trychan neu pedwar can neu beth bynnag,

yr atmosffer ti'n lle gael yn cael dydd gyda 30,000 o fans dynan yeah. yn cefnogi'r tîm. A dwi'n meddwl, Gareth Bale yn gweud ar y dechrau, mae oedd gael fans yn y stadiwm yn rhoi hwb i'r tîm. Mae eisiau rhoi hwb i ddoi tîm, ond um, mae rhoi gael chwarae erbyn um, fans uh, Twrci yn rhoi bach o hwb i nhw a lle prwfo nhw'n wrong falle a ti'n nath nhw na sy'r wei gwych beth arbennig. Na, oedd yn ar, arbennig gwych. Felly, jyst yn cyffwrdd yn gloi de ar, ar gêm yr Eidal nithwr hefyd, cyn bod ni'n symud ymlaen i siarad am, am y gêm di syl. Yn amlwg yr Eidal yn edrych yn grif yn erbyn y Swister. Um, maen nhw'n edrych i fi yn, ar hyn o bryd fel un o'r tyma, tîmoedd cryfa yn y gystadleuaeth. Sa'n beth i ti'n meddwl o'n nhw ar hyn o bryd, Steph? Ie, yeah, um, to, dal marc cwestiwn da fe da Immobile. Nath e fiso cwpl o chances neitho, oh. tod. Um, wrth gwrs, nath e sgwr yn y diwedd, um, ond, ti'n modd, um, o syr e faint mae fe'n sgori yn Serie A, dwi e ddim yn... Uh, mae dal yn... Tod, dyle fe fod yn claddu rai o'r chances yma um, mae fe'n cael. Um, ond to, edrych ymlaen fi sy'n gobeithio bod yr Eidal yn gweld rhaid ni trwyddo bod ni'n mynd i roi cyfle i rai o'r chwaraewyr ar uh, gyrion i carfan o twod. Um, a fo hwnna ni dro wedyn ni'n rhoi, rhoi cyfle bach i Gymru achos ti'n edrych wedyn ni ar, uh, ar y gêm sy'n dod lan da ni. y yr yym y gwrthwynebwyr posib 'de a t'o' os bydde Cymru'n gallu snico ryw fath o fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidal a benni ar y frig y grŵp mae'n edrych bo' ni myn' i allen ni 'ware naill ai yym pwy odd e nawr Awstria Wcráin ne' Gogledd Macedonia yfe? Neu yr Iseldiroedd wrth gwrs yym ond ie Awstria ne' Wcráin falle. Ond mae'n... Iawn, wedyn, os, os ti'n dod yn ail, sorry, os ti'n dod yn ail, ti'n ar erbyn ail yn grŵp... Um... Ie, grŵp Sef Denmark, Rwysia, neu'r Finland. Ie, so... so... Mae ma, ma cynta neu ail i Gymru. Yn, fi'n credu mae'r trydydd bach mwy cymleth, achos son, sy'n syniad yn ni le mae'r trydydd. Mae cwpl o opsiynau gwahanol. Gallwn ni'n chwarae yn Hamden Park, fi'n credu, un o'r opsiynau. um, os orffennwn ni'n trydydd. Ond mae ennill neu gorffen yn ail yn y grŵp wir yno. Mi'n credu os ni'n ennill y grŵp, mae'r siwrne yn, i'r, ir cwarteri yn, yn haws hefyd, nag fe. Um, ond ie, yeah, penderfyniad mawr falle gyda Robert Page, cyn bod ni'n symud mlaen ar gyfer y cwarteri ar 16 ola, yn amlwg ni chwarae'r eidl di Sil, Ows. Mae penderfyniad mawr gyda Robert Page nawr, yn amlwg mae 'na mae 'na un gost gyda ni yn yr 16 ola', odyn ni yn gorffwys ambell i chwaraewr, ni'n gwybod dyw Ramsey a Bale ddim gyda hanes grêt o ffitrwydd, ma' nhw'n gallu cael anafiade, ma' nhw'n stryglan fel arfer i clybiau chwarae tair gêm mewn wythnos. ond i ni nawr yn, yn gorffwys rai o'r chwaraewyr, mae yn gyfle falle, mae, mae Page wedi chwarae doi um, dîm yr un peth nawr, yr un, yr un starting 11 fel petai, felly mae yn gyfle i, i chwarae cwpl o rai um, chwaraewyr newydd, ond ond i ni'n gorffwys y chwaraewyr gorau hefyd. Mae Cifa Môr yn un arall a'r Garden Melin, wrth gwrs, so os geith e Garden Melin arall, bydd e'n colli'r gêm nesaf. Ie, yeah, yna'r problem gyda o ran warau fel um, twrnament fel yr Euro, achos i ti moyn wario Kieffer nawr a cael y garden felyn nawr cyn falle mynd i'r 16 ddytha a falle mae'n cael y garden felyn yna. Ti, ti ffili edrych yn fla, ond mae rai pobl yn meddwl ti, ti moyn e mwy yn y cwarteri na'r 16 ddytha, ond mae'n dibynnu pwy ni'n cael. Oni bai nawr gweud o ran Page a'r garfan a fi'n credu bod rhaid e. Sa'n credu wneud Ramsey a Bale dychred i syl. Sa'n credu bod, bod nhw da'r coesau i physically wneud e. Fi, ni gyd yn gwybod hanes y chwaraewyr hyn, dyn ni. Uh, fi credu bod Keith Moore bach yn wahanol, mae dyn ni not o chwaraewyr da sy'n gyda sy'n ffit Dan James yn ffit i hwn, maen nhw'n gweud bod e'r un o'r rai uh, well, fwyaf ffit yn garfan man ceinion unedig. Uh, Conor Robbs, ni gyd yn gwybod bod e'n lli redeg trwy dydd. Um, eto, Joe Morel, wnaeth e'n wario dda, ond mae dydy chreuwyr, actually, a na beth ar y podlediad dwethion ni yna yn siarad amdano'r carfan o'r depth fe. Mae da ti'r Brooks, Wilson, Johnny Williams, a mae da ti'r Tom, Tom Locke i do mewn falle, Cabango, oedd Cabango ddim i fynd yn y sgwad neithwr. Na. O'n i'n syndod i gweld Mepham a Morel dar ar y ca yn dechrau ddo, a ni'n meddwl, o'n, on ni'n disgwyl i Amper dod mewn, ac o bosib Lockyer, falle. Ond oedd Mepham yn clas neithwr, oedd e'n really dda, a Rodon, wel, just... Pff. best centre back in the world boys. Fact. Honest to God, mae fe'n... Mae ma Rodon yn an, anhygoel. Dim un troed yn wrong i thor, a mae'n stuck mewn chwaraewr, honestly, gwych. Um, yeah, ond i bai mna, fi'n credu bod rai cael newidiadau, sa'n gwybod beth chi'n meddwl. Ie, yeah, beth ti'n meddwl, Daf? Mae'n ma jyst yn anffodus i Rodon, ond di'r clwb mae'n chwarae i fe, achos dwi'n dweud e ddim yn mynd i gwneud i potential da Spurs, sy'n ni'n chwarae o'r rhan. Beth ti'n meddwl, Dad? Beth am, uh, beth am y newidiadau? Ti'n meddwl newid? Fi'n credu fi, be, sa'n gweld falle Bale, ddim Bale yn dechrau, sa'n achos um, fi'n credu bod eisiau rhywun cyflym sy'n hoffi um, trac yn ôl um, i'r gêm nesaf, achos, wel, mae chwyth, ochr chwyth Eidal yn grif iawn. Mae'r Spinazzola boi na sydd yn chwarae yn well, left back, mae'n mae chwarae mwy fel left wing neu striker yn felly. Y gêm fi i watch fe. Um, a ein Signe wedyn ar, ar y chwyth, mae'r ddoi na'n grif iawn. Um, so bydd rhaid i... Dyn ni'n stico cadw gyda Conor Roberts, a felly War um, rhywun arall yn right wing wedyn sy'n fod o'n trac yn ôl fwy a gweithio i'r tîm. Um, mae'n dra gwybod, um, fi'n cael maen nhw'n... Sa ti moyn, wel, bosib allu di gorffen yn trydydd os ti'n cael disaster o'r gêm erbyn Eidal. Ie. Yeah, Gwyd yeah. ti'n colli o 3 dim a Swistin yn cyr o Twrci 3 dim. Ti'n ôl i'r trydydd safle, so mae rhaid fod yn ofalus. Um, dim gormod o changes na gyrru, ond falle newid y tîm falle fwy yn ystod y gêm, mwy o changes yn ystod y gêm, a cael y mwy o bobl yn ffres, ddim yn wario 90 minutes falle. Mae'n job gwybod, job gwybod. Ie, yeah, na beth yw e. Mae'n... Um, Fi'n credu oedd e'n pryd nath Paige yr, yr eilydd cynta, fi'n credu oedd 70 munud wedi bod ar y cloc pan nath yr newidiad cynta dath Ampadu arno fi'n credu, so oedd e'n gyfnod hir i'r i'r 11 na i, i fod ar y can, wedi yn, yn, yn y tymheredd tymheredd na. Um, fi'n credu un o'r pethau diddorol o'n nhw'n gweud hefyd o ran Kifa Môr yw pan dyw Kifa Môr ddim yn chwarae, ni fel arfer yn mynd nôl i tri yn y cefen. a wedyn ni'n ni, ni wario fel y 352 fel petai. Um, yeah. So, but, but, a, y, y, y broblem gyda Keith Moore yw, y ffordd mae'n chwarae'r gêm yw, mae fe ffili help bron y bod, ond cael cardiau melin, achos os nag yw'n mynd lan am yr, am yr headers ac ati, wel, ni'n tynnu wrth o fe beth sy'n grif yn ei gêm e. Beth ti'n Steph yn meddwl o ran y, y, y siap a'r tîm yn, yn symud mlaen ar gyfer dydd Sul? Achos mae'r Eidal, fi'n credu, oedd Cialini off yn yr hanner cyntaf, oedd e yn, yn y Sir Feidal. So mae'n ma ma ma siawns bod nhw yn, yn gorffwys ambell i chwaraewr hefyd. Ie, yeah, mae'n fel y Dafydd yn gweud, mae'n just cael y cyd-bwysedd na rili really, rhwng tod, rhoi um, rest haeddiannol i'r chwaraewr yma sy'n, wel, fel Bale a Ramsey, so wrth gwrs fel rhyw cod nadolig, a to, mae yna ma wastad rhywbeth yn bod yn nhw. Fe. So, to, mae angen cadw nhw'n ffres ar gyfer felly gêm sy'n fwy bwysig. A felly, dechrau, to, ti'n gwybod, dwi'n meddwl allu Tyler Roberts neu Wilson, Ampadu, to, a falle dwi arno a, a Bale a Ramsey teg at y diwedd os, os, os, os, os angen uh, bach o momentum teg at y diwedd. Ti'n gwybod? Ie, yeah, na, mae'n ma anodd, gwe, achos... Um, Ie, yeah, well, mae'r ma Eidal i fod yn deg nhw, di edrych mor grif, ond i fod yn deg i Robert Page, dyma'r problem dyma'r problemau i ni eisiau cael, nag efe, yn gwybod bron o bod bod ni trwyddo i'r 16 ola, oherwydd falle rhywun fel yr Alban yr fori, os bydda nhw'n colli i Lloegr, dwy gêm wedi colli, bydda nhw gytres o'r fod, nag efe. So, dyma'r, ar ôl dwy gêm, os oedd, prof, os oedd Robert Page eisiau problem, dyma'r broblem oedd e eisiau. Ydyn ni'n gorffwys chwaraewyr am, am, am y gêm ola yn y grŵp, neu ydyn ni'n um, ydyn ni'n mynd amdani a, a gweld beth allwn ni cael yn erbyn yr Eidal. O'n i'n neud joc nithwr al yn y tafarn i dechrau dy syl efe, achos technically mae'r Eidal eisiau pwynt i mynd trwyddo, a mae eisiau ni cael pwynt i mynd trwyddo, so just na'r kick-off, a pawb eisiau lawr am, am uh, 90 munud. And, uh, bydde, bydde hwnna'n rhoi... Bydde fe'n haws i ni watcho na gêm fel nithwr, os taw na beth bydde ni'n ei. bydde ni'n hapus i gymryd uh, uh, nil-nil yn erbyn yr Eidal. Yr Eidal yn chwarae fel o'n nhw 20 mlynedd yn ôl, just pimp yn y cefen, am ddiffyn, am, am, am, felly, am felly dacl fan hyn am yn co, dim byd, dim byd, dim byd mowr. Um, bydd, ne, bydd neb eisiau cael um, cerdiau melin, beth bynnag. No. Ac fydden nhw'n cario nhw drosto mewn i'r 16 ola. So,

mae'n ga oedd gadl y gêm i i llifo, ond pan mae rhywbeth yn digwydd wedyn, delio gyda fe yn yn fel fel ma' raid, nag yfe? T'wod? Yr unig un nod oedd uh, Daniel James yn cael um, yeah. Ah. cael ta... Wel, oedd e'n amlwg wedi cael ei dynnu lawr, ond oedd e? Ah. Ond uh, dim byd, dim hyd nod, uh, dim hyd nod cic rydd. Gath ei bwl o'n fflat. Absolute fflat. Hwna, hwna, hwna oedd yr unig un, ie, yeah, fi'n credu gath yn anghywir. Ond, ond i fod yn deg, ar y cyfan, achos yn y Premier League, mae eisiau bod yn broblemau gyda ni'n y VAR hefyd. Sy'n gêm yn mynd heb, heb VAR a problemau VAR. Mae wedi ma gweithio'n wych yn yr Euros hyd yn hyn. Ie, yeah, so nhw'n gor, so, so nhw gor, gor gymlethu fe, ddyn nhw. Na, dyn, na. Ond nhw'n syml o beth mae'n neud. A yeah. oedd llun da, fideo bach da o Joe Rodon uh, bore yma. Dwi'n oedd ref di gael o fe draw yn y, y cwrt i cael gair dy fe. A ti'n llun fel lip read o,

uh, di Sadwrn yn ôl, beth oedd, e? ah, Swan, Swans yn y playoff final. Es i mas, oedd e mas gyda boes fyd, a ni'n afred trwy dda fel pil drod uh, dros y brynydde, sort of thing, yn wario gen erbyn i gilydd. Apparently mae fe'n mynd ar Love Island fyd. O, oh, dwi'n meddwl. O, clywys i hwnna. So look out, achos mae'r boi yn absolute canon, bach yn hanner. So, gen i weld. Chi'n cael o'r, chi'n cael o'r exclusives i gyd fan hyn ar uh, podled fforwm Cymraeg Euro 2020. Dim just pêl drwy'n Love Island fyd. Yeah, exactly. Pam lai, ie, pam lai. Right, ie, yeah, na, chwarae teg i Gymru, arbennig, um, nithwr. Pan mae rhaid, pan mae rhaid ennill, mae'r ma, ma chwaraewyr mowr yn troi lan. O'n i'n, o'n i'n, o'n i'n weles i tweet nithwr fyd, ond byddi, beth yw hwn, yn ail euros ni nawr mewn, mewn pum, well, pum mlynedd, nag efe. A mae ma Ramsey a Bale wedi troi lan i'r parti i'r ddoi euros. Edrychwch chi'n ôl 15 mlynedd yn ôl pan oedd Lloegr gyda'i golden generation o fel petai, bydde Gerrard, Lampard, Rooney, oedd ddim sôn amdano nhw yn y, yn y, yn y, yn y gemau mawr i, i, i Lloegr, ond i Gymru, Bale, Ramsey, gallwn ni, gallwn ni ddim gofyn am fwy, a gobeithio nawr symud ymlaen fyddwn ni'n fyddu ni cael twrnament llwyddiannus unwaith eto. Felly, ewn ni trwy rai o'r um, canlyniadau sydd wedi bod hyd yn hyn der sydd wedi siarad ar ddydd llun. um, o beth sydd wedi bod gyda ni. Fi'n credu, o ia, oedd yr Alban wedi chwarae uh, dydd llun yn erbyn, yn erbyn Gweriniaeth Czech. Tipyn o, o, o build-up wedi bod gyda nhw yn chwarae ni yn eu twrnament gyda ers 1998, fi'n credu, oedd y trwythau nhw, nhw'n chwarae. Yn anffodus, oedd yna striker gyda'r gyda, gyda, gyda Czech nath sgoro gol y tournament fi'n credu, un o'r goliau gorau fi wedi gweld um, well, ers, ers bel fi'n credu, Steph, oedd uh, dim llawer yn anffodus gyda'r gyda, gyda Alban. Na, ti'n beth, oedd, um, cyn, oedd cyn siarad am y, y gol, Del, just achos oedd a- oedd a- oedd yr Alban yn ware yn Glasgow yn Hampden Park yfe a jyst yn gweld 'u cefnogwyr nhw i gyd yn y stadiwm 'ma t'mo' o- o'dd pawb yn cofio yym anthem Cymru yn ca'l 'i ganu yn Bordeaux ac ati ar wal goch a t'od yym... Ie. ...yr yy ias o'r 'ma myn' lawr y cefyn ond jiw ti'n clywed y Scots yn canu Flower of Scotland a dim jyst canu ond gweiddi fe mas. Yn hollol mas o amser gyda'r gyda backing track, ond tod, so nhw'n uh, gret. Ond ie, yeah, dath y gêm wedyn, ie. Yeah. Tod, o'n i wedi gweud o flaen llaw, o bod yr Alban yn mynd i edrych ar y grŵp ma, yn eitha hyderus, achos mae dan nhw'r record eitha da yn erbyn uh, y Wyneth Czech, wedi mi ddyn nhw dwywaith yn uh, cyngor ar y cenhedloedd. Ond, um, tod, doi beth, o'n nhw'n o'n nhw'n anlwcus iawn o flaen y gol. O'n nhw wedi cael cymaint o gyfleoedd, o'n nhw'n just ffili cael y bel yn y cefn yr oed. A wedyn yn amlwg, twod, Werineth Czech hefyd yn gweld yr Alban fel tîm o'n nhw'n gallu meiddi. A twod, oedd Patrick Schick efe, um, wedi sgori Uh, Wel, oedd y gol gyntaf yn dda, ond oedd yr ail un, tod, o beth oedd, ti 48 wyth uh, metr, pedwar o wyth llath mas. Just yn rhyfeddol, ond to. Fi'n siŵr bydd uh, golgeidwr dy'r Alban, uh, Marshall oedd yno fe. Um, bydd e'n... Uh, bydd e ddim eisiau gweld y gol na am spel to. Fi'n siŵr bydd e ar rhyw highlight reels o'n blynyddoedd ddod. Ie, yeah, na bydde we. Ond mae rai o'r ongle o'r gol na yn dangos le oedd y bel yn dachrau. Oedd e'n, wel, oedd e'n bron o fod yn dachrau yn agosach i'r Corn y Fflag, a wedyn cyrlo mewn, a i fod yn deg, oce, okay, oedd Marshall bant o'i, le, bant o'i linell e, ond hyd yn oed sef wedi bod ar ei, wel, yn agosach i linell e, bydde fe wedi strynglan i cael hwnna, oedd hi just yn ping, wel... Cracker oedd e. Ie, oedd e'n anhygoel, ie, anhygoel yn gol, mae'n teg. Beauty. Um, ie, yeah, newn ni gyffwrdd yn gloi ar gêm Sbaen yn erbyn Sweden. beth oedd e, 85 y cant, efe, fi'n credu, o'r, or possession i Sbaen. Yeah. Yr un un, wel, broblem gyda nhw, felly gyda Morata, Fran, neu to, ffili cael y goliau, ffili sgoro pan maen nhw'n tra nhw'n dominyddu'r tra nhw'n dominyddu'r chwarae. Ie, yeah, what a sir na i gyd, oedd e'n... Oedd e bach o tough watch i fod yn deg. Oedd um, Sweden yn gwneud digon fi'n credu cael pwynt, achos o'n i jyst ddim yn gweld Sbaen yn neud lot, ond i bai am um, gaethon nhw chances o fe, ond oedd oedd rhywbeth yn, fel ti'n gweud, missing o ran falle ymwysodwr da dros y blynydde, maen nhw wedi cael y Fias, y Torres, y boes, okay. ti'n gwybod sy'n mynd i cael gol y fe, a just, samo, sa'n sa reto Morata lot en uh, beth bynnag. Oedd beth yw'r boi ifanc efe, Rodri yw'r boi ifanc yn canol ca. Yeah. Oedd e'n pretty class act, oedd e'n disyddefill mas. Ond i bai am na, nil-nil oedd yn bo gêm, really, i gymharu â cwpl sydd wedi bod. Ie, yeah, na fe Bydd yn ddiddorol i weld sy'n fydden nhw'n datblygu Sbaen, achos fi'n credu gallan nhw fe'n un, un o ddoi ffordd. Maen nhw, yn amlwg, maen nhw'n gallu cadw'r bel, a mae chwaraewyr technegol gyda nhw. Os gewn nhw buddugoliaeth, falle wneud momentum a newn nhw cael hyder, ond nes bod nhw'n cael cwpl o gols neu, neu fuddugoliaeth da, falle fydda nhw'n fydda nhw stryglan am y goliau. Newn ni symud mlaen wedyn de i'r group of death, fel maen nhw'n gweud, nath hwnna ddechrau dydd Mowrth. Portugal yn, yn chwarae erbyn Hungary uh, yn y gêm gyntaf grŵp. Gêm Wel, wnaethon nhw ennill yn eitha rhwydd yn y diwedd, ond nath ei gymryd tipyn o bach o amser i nhw, i nhw cael y gol cyntaf na, Daf, yn erbyn Hwngari. Do, do. Nes, nes i wylio'r um, hanner cynta, oedd un, um, wel, 50 neu 60 munud gynta. Oedd un nes i uh, training Pearl George, so nes i methu'r uh, hanner awr diwetha. Ond, ie, uh, yeah, tri gol mewn chwech munud ar diwedd y gêm. Ond, tyfo, hanner cynta, wel, Portugal yn control, ond war deg oedd yr Hungarians yn rhoi tacos mewn o'n nhw y ffrit, a tyfo, o'n nhw bach o help gyda'r uh, 60,000 o fans yn y stadiwm. Yeah, yeah, yeah. Ond, um, oh, tri gol ar diwedd, a Ronaldo yn cael doi gol, torri record. Mae'r boi, boi, boi yn anhygoel, really. Yeah, um, un o'r games nes, nes i watcho Digedi Moth neu Dillun felly oedd e'r game Slovakia hefyd. Bach o sioc, pobl yn meddwl Poland yn mynd dda. Yeah. Tournament, ond Slovakia a Fred 42 gol. Oedd Duda yn ganol cae i Slovakia yn wych a'r un gol sgriniau i, i ennill y gêm yn arbennig am centre-back, technique yeah. arbennig. Ie, yeah, no, bydd yn ddiddorol i weld y grŵp na, mae'n mae eitha agored nag fi o ran Pwyl, Slovakia a Sweden, i falle pwy sy'n mynd i fod yn ail a trydedd. Byddwn ni'n disgwyl Sbaen i fe mlaen i ennill y grŵp uh, really. Ond na, mae'n mae, mae grŵp eitha agored gyda ni fyna. Wedyn, wel, gêm, gêm y rownd gyntaf wedyn, really, o ran edrych arni uh, gyda'r doi dîm mowr yn chwarae gili uh, Steff Ffrainc yn erbyn yr Almain. Falle oedd hi ddim y clasur o'n i'n gobeithio, ond gyda doi dîm mor grif a ni yn chwarae ni gêm gyntaf o'r gystadleuaeth, fi'n credu falle oedd hi beth yn mynd i fod mor agored a beth o'n i'n a beth o'n i falle'n gobeithio, ond Ffrainc ar y diwedd yn, yn rhy grif gyda'r gyda, gyda, gyda un gol yna.

beth y gwendid nhw oedd, oedd dan nhw cymaint o'r meddiad, dyn nhw wedi parco i bus nhw, oedd, oedd pawb ar, ar ei gwyliau nhw yn y cwrt, uh, yn, um, cwrt, yn, twed, yn hanner Ffrainc, ond to, sy'n dan nhw'r target ma yna, ond rhywun peth a Sbaen, to, blynyddoedd yn ôl oedd dan nhw fel y, y chwaraewyr ma oedd yn gallu cael gol, a ti'n edrych ar ei carfa nhw, a to, ma' fy yn yr mae ei mae ei hyder e yn racs yym t- o sim dan o fel y closer 'na ne'r podolsky 'na ne' rywun sy jyst yn gallu a t'o' pwy o- odd y croesiade yn do' miwn o' do's neb dan n'w odd yn odd yn odd yn da odd isie Burak Yilmaz ne' rywun up front arno ne' t- Kiefer Moore odd isie Kiefer Moore yy yym yy ar yr Almaen so bydde ddiddorol gweld shwt bydda nw yn neud yn erbyn yy tîmoedd eryll y grŵp. Yym bydden i ddim yn t'od fi'n disgwl n'w i fynd fynd trw'r grŵp oni bai bo' 'na sioc yn erbyn yy Hwngari falle ond yy ie ma'r grŵp 'na yn un diddorol iawn pwy a ŵyr pwy sy myn' i fenni ar frig y grŵp ond yy ma' nw'n sicir myn' i 'ware wic wiw gyda lot o dimodd eryll mas 'na achos yn amlwg bydden nhw yy bydd t'od bydd y rai bydd yn mynd trwyddo'n ail neu'n drydydd bydden nhw'n bennu lan falle yn erbyn erbyn Lloegr a a tîmoedd eraill a ie bydd y rownd un deg chwech 'na yn lot o dân gwyllt dwi'n credu. Bydd, 'na beth yw e. Sneb gyda Sbaen na'r Almaen sy'n gallu penio fel rocen, nag oes e Steff? Na, ma' isie Super Keefer Yym, ie, na, bydde... Ie, na, ni ni'n ni'n lwcus fan'na. T- yr hyn o beth, t'mod, so o ran Cymru, t- a t'mod, yy, enwedig gyda'r garden felen a'n yy yn yy yn y cefndir gyda Kiefer jyst yn meddwl, O, sa i'n gwbod dim 'da ni rywun fel back up jyst rhag ofon, t'mod? Bydden i'n lico gweld, t'mod, bydde fe 'di bod yn neis t- ffindo rhywun yn gwybod mae'r arfoi da, da Plymouth, yn gwneud, Luke Jeffcott. Jeffcott, ie. Yeah. Byddwn i'n licio mm. falle trio rhywun fel yna mas, to, dyn nhw'n rhoi cyfle i Rubin Colwyl, so falle yeah. byddwn wedi bod yn neis tas nhw wedi rhoi cyfle i ryw ymwysodwr arall, jyst fel backup, to. Ie, yeah, ond beth yw... Oedd Hal Robson Cano ar gael de ar gyfer y gystadleuaeth? Achos oedd e yn y garfan ag oedd e mis mwrth, ond digwyddodd rhywbeth Covid related a torrodd ambell un reole, a wedyn, sy'n sôn i fod amdano fe wedyn, achos sgorodd yn y gêm diwetha yn y Premier League, nad o fe, mm. i West Brom. Bydde fe wedi bod yn rhywun, os fi'n gyda fel Hal Robson Cameron, mae fe'n gwybod i rôl e, mae fe'n gwybod fel i chwarae, mae fe'n dal y bel lan, tynnu, dod o'r bel mewn i, roi'r bel i chwaraewyr eraill a redeg mewn i'r sianeli a beth bynnag. Bydde fe falle wedi bod yn opsiwn profiadol hefyd i ni um, fel bach o backup. Ac fel o ti'n gweud, achos yn Euro 2016, wel oedd naill ai Vokes neu Robson Cano yn chwarae fel y naw, oedd e'n gallu eilyddo un yn o ar ôl awr, neu newid e i, i, i, i wynebu'r gwrthwynebwyr. Ond tro hyn, mae Keith Moore, mae'n unigryw, neu gwe, yn beth mae'n neud yn y tîm, a sneb arall gyda ni i, um, i wneud ei rôl e fel petai. Ie, yeah, felly symudwn ni mlaen i rai o'r gemau dau i edrych mlaen i yn ystod um, y dyddiau nesaf. Gêm, gêm dda hyn o gobeithio yn erbyn um, Denmark a, a Gwlad Belg. Bydd yn ddiddorol yn amlwg i weld sio fi Denmark, uh, Denmark yn chwarae wedi colli chwaraewr gorau nhw yn, yn anffodus am, am, am, well, am weddill y gystadleuaeth, beth bynnag. Um, yeah, game, ond bydd hi'n dylai fod yn gêm dda hyn o um, rhwng, rhwng y ddoi ni, um, os. Ie, yeah, fi'n edrych mlaen. Fi'n credu bod uh, Glad Belg mynd i fod yn un o'r rhaid da. So, a fel ti'n gweud, mae Denmark, mae gymryd o chwaraewyr, ti'n dechrau da nhw. Wrth gwrs, mae'n rhaid colli Ericsson yn ymffodus. And, um, Ie, yeah, a, a hefyd, sa'n siŵr fel, mae'r camp wrth gwrs gyda Christian Eriksen, ti'n lli gweld dros y penwthnos, o'n nhw'n nhw sioc, ti'n mo, really, a nhw'n nhw'n... Sa'n fawr, sut ti'n moyn efo'r bron tynnu mas, fe, ond fi'n credu, o'r wareio nhw i Christian Eriksen, ond mae'n mae dal yn galed i colli rhywun flan, dwi. So, um, yeah, wedyn ni 2-0 Belgium, uh, Glad Belg, i fod yn onest, fi'n credu bod Lukaku ar dan ar y funud, so. just, just gobeithio fydda nhw ddim yn cael doi chwalar, really, i orffen y gystadleuaeth, efe, bod yeah. nhw'n gallu bod yn gystadleuol a, a, a, yeah. a bod e'n just dangos bod e'n yn amlwg bod beth eithon nhw trwyddo fel tîm yn, yn, yn erchill a nod nad nhw, ond just gobeithio fydda nhw'n gallu bod yn gystadleuol a wneud, wneud Christian Eriksen a gweddill i wlad yn brod i fod yn onest. So, yeah. mae um, yr iseldiroedd yn erbyn Austria hyn o daf, um, yr Iseldiroedd, fi'n credu, yn dîm, maen nhw'n ma nhw mynd i fod yn dîm da i wylio, fi'n credu. Wnaethon ni sylwi na yn ystod y gêm gyntaf, tair gol i, i ddwy yn erbyn yr Ukraine. Maen nhw'n mynd i sgwr o goliau, ond fi'n credu maen nhw'n mynd i adael tipyn mewn hefyd. Ie, yeah, ydyn, um, Ukraine yn rhoi gêm dda i nhw yn dros y penwthnos. Os ni'n lle sgwr o tri gol, mae siawns da ti ennill bob gêm, ond ti'n meddwl, rhaid i fod yn bach fwy uh, ofalus yn y cefn fyd, really, consido doi, ti'n ma. Um, fi mae Ukraine yn tîm da, sy'n lot wedi bod yn siarad amdano nhw, ond um, bod nhw'n edrych yn siarp iawn yn mynd um, am lan. Um, ie, yeah, iseldiroedd yn cael ei... Wel, nath o siawr yn dda dros penwthnos fyd, so mae'n cael ei iseldiroedd i ennill y gêm, felly doi dim Ie, yeah, na. Really. A symud mlaen i fori de, mae yna gêm enfawr yn amlwg yn Wembley y fori, Lloegr rhwng yr Alban. Yr Alban wedi colli gêm gyntaf, felly gêm enfawr i nhw os ydyn nhw eisiau aros yn y gystadleuaeth, Sef. Bydd, bydd tipyn o, bydd tipyn o build-up i honna. Fyddwn ni eisiau gweld gol Gaza yn Euro 96, 100 o nawr tan 8 o gloch fori. Wel, ie, byddwn ni'n lygo gweld uh, gol uh, Don Hutchins yn, uh, yn erbyn uh, Lloegr Twyretha oedd yr Alban wedi mi iddyn nhw, ond ie, uh, yeah, fel wedes e gynnau fach, um, tod, mae Ralban wedi troi lan i'r gasolaeth, maen nhw wedi colli gêm, falle maen nhw'n edrych arno tod, o'n nhw'n gobeithio ennill, sef o'n nhw'n erbyn nhw yn Werineth Czech. Yn mynd lawr i Wembley yn mynd i fod yn, yn anodd yn nhw. Mae, mae Lloegr yn dîm mor gryf. Mae cymaint o, o opsiynau dan off y fainc. Um, sa'n gweld nhw'n ennill. Um, sa'n, sa gweld yr Alban yn ennill. Sa'n cael... Bydden nhw'n lwcus i gadw e, fel fel gêm yr Iseldiroedd Awstria fi'n gweld bod y bydd yr Alban yn gwneud jobyn da i gadw nhw lawr i dwy gol i ddim. Fi'n credu allai fe fod yn t'o' ma' ma' Kane bydd e'n grac bod e ddim wedi sgôr yn y gêm dwetha. Yym felly gwely byti dair gol i ddim. A fi 'llu gweld Kane yn chware bach fel nath Ramsey neu Bale ddo i fod yn onest. Oedd e ddim ar ei orau yn y gêm gynta, ond mae'r gwrthwynebwyr nawr ddim mor grif. Um, bydd canol ca Lloegr, bydden ni'n meddwl yn dominyddu'r byd. Felly gweld rhywun fel Foden a Mount yn, yn reoli'r gêm os bydd So, bydd Kane yn cael rhyw penalty i siwr o fod, neu bydd e'n cael i tapu no yn y box. Ie, yeah. mae'n yeah. mae e, mae e licio mynd am y golden boot a bethau, nag yw e, nag yw e Kane. So, um, a fi'n edrych mlaen hefyd i um, segment deg munud Cymru yn canol y gêm na fyd ar hanner amser, fel wnaethon nhw i ni, yeah. gyda, ti'n meddwl, bydd yn neis i clywed am life story Joe Rodon am hanner amser am 15 munud, yn lle siarad am y gêm. Na, beth yw e, o'n i'n grac nithwr. Ar, ar, ar, um, ar, y, ar y planner nithwr, oedd Ellis James, uh, beth yw e'r uh, ffwtbol... Uh, ffys y ffwtbol yma. Ffys y ffwtbol yno, oedd arno am rhyw gwarter i 11. A wedyn ar ôl ni, oedd Match of the Day, Euro Highlights yno, efe. So, rhaid recordo'r ddoi na. Ar ôl yr Ellis James, hanner awr o Gary Lineker, Alan Shearer a fi'n credu Micah Richards o fe, yn mynd trwy hen Euros a'r chwaraewyr gorau maen nhw wedi gweld. Wel, fi'n siŵr mae'r raglen na wedi bod arno 100,000 o weithiau yn barod, a wedyn oedd yr, yr, oedd, oedd yr highlights wedyn yn dod ar ôl ni am fel cwarter i ddeuddeg, ond oedd e ddim wedi recordo'n iawn wedyn. Well yn dweud, e, oedd y gêm ffindir uh, didol blaen hanner amser, ond achos o Mika Richards yn, yn y studio, ond oedd i dod ag nôl a gol oedd ei sgori i Lloegr yn erbyn y ffindir yn 2000 o rhywbeth. A fi jyst fel, pwy, pwy relevance mae hwn i'r gêm? Yeah. Siaradwch am, am chwaraewyr sy'n ar y cael, siaradwch am boes ffindir neu Ex-pro yeah. Tinder. Dim dongos gol am i Richards am spel. Ond fi, o, fi, fi, honestly, mae'n just troi off yn mynd yn myned yn y canol yeah. gêm, mae'n troi o'n mlaen. Neu, ne, watch out, Esper Rec, ond ti'n ffili uh, Dylan Wadi beth sy'n arno yn y tafarn yn anffodus. So. O, oh, rhaid i yeah. Achos mae ma ITV, mae nhw'n rhywun fan mor wael fyd. Oedd Mae nhw da, pwy oedd e, Nefel Fiera a Roy Keane yn y studio yn eithaf. Wel, fi'n gwybod oedd e'r gêm ar ôl Cymru. Ond dim ond siarad am Lloegr yn nhw eisiau gwneud. Ond nhw jyst, oedd dim diddordeb gyda nhw o gwbl yn, yn, yn gêm Cymru a beth o'n nhw wedi gwneud. Felly, ie, um, yeah, yn anffodus, fel na mae gyda'r gyda um, gorsafoedd dyledu hyn, maen nhw'n gwybod beth sy'n tynnu'r ffigurau mewn a siarad am Lloegr anffodus, maen nhw'n meddwl sy'n sy wneud e. Felly, ie, um, yeah. boes, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni um, heddi. Fel ni'n gweud, mae gemau ar hyn o bryd o nawr tan ddydd Sil yn dod bob man. Felly, gemau, siwr gymaint o nhw edrych mlaen i. Tyd ni'n mynd i gael amser i, i, i drafod gemau'r grŵp o death sy'n dod lan ar, ar ddi Sadwrn, ond mae'r reini, mae reini mynd i fod yn wych i edrych mlaen i eto. Ond, ie, yeah, gêm gwych nithwr gan Gymru, arbennig. Uh, edrych mlaen i'r gêm di Sil, ond bendant nawr edrych mlaen i'r rownd 16 ola. Felly, boes, diolch yn fawr i chi.